Hello thlirtu te in chavain chi bei vek u le in lo dam tha em a hmasa em subscriber tu te zawng zawng chunga in hnen a lawm thu ka rawn sawi a a hlui emaw a thar emaw in chavai in in hlun hlut tak hmang a ka channel a in lo stop bai a in lo len avang in lawm thu ka rawn sawi a chuan he video ka rawn siam pawh hi bul tanga tawp thleng lo en tur in ka sawm bawk cheu a. Aa mi thar te min la hre lo tu leh min la en ngai vak lo tu te tan ka rawn sawi lawk deuh a, heng video ka rawn sawi te hi aa ka experience atang te leh ka thil tawn te atang te leh mi ee khatianga rawn share ve ka ni a, ka story maw a then te chu ka story a ni a, a then te chu mite tan mite atanga ka zir te an ni a chuan note ka inziah a chhan chu ka sawi duh leh tum te hi ka theihnghilh thin a camera ka han set up hi chuan maw chuvangin hetia tlema ka chhiar. ahh a nih chuan min lo hre thiam ula chuan a hmasa ber in ka rawn sawi duh chu keimah hi nu leh pa kara sawi lian lovin ahh naupang tlet lai atangin tleirawl tlet lai atangin harsa na tam tak ahh kara sawi lian ka ni a ahh mahse vawiin ni thlengin hei dam leh hrisel takin Pathian zara ahh vawiin ni thleng a thleng thei a min ahh buatsaihtu hi Pathian a ni tih ka hria ka lawm em em bawk a nu leh pa tel lova sawi liana tleirawl-- chhoh tirh lai phei chuan nu leh pa kan ngai leh zual a, a chhan chu enge puitlin kan zir a chuanin thil dang dang ahh zawh tur advice te kha kan nei tam em em thin a, ka tih lai khanin ahh kan keimahnia kan hriat loh. umm advice kan ngaihna tam tak te kha nu leh pa hnenah kan zawt a chuanin aaa nu leh pa kara kan sailen loh chuanin mahni leh mahni kan in zirtir chawpa khatiang kha nu leh pa tel lovin lo thang chho ve a aaa harsatna tam takin lo tawn a paltlanga tun thlenga puitling i nih chuanin ihh. I chhel ziah leh i huaisen ziah kha theihnghilh lo la, chuvangin mite tan pawh malsawmna eng nge thawnthu a lo nih theihna turin i thawnthu pawh kha mite hrilh hreh lo la maw? chuan ahh keimah ang thlirtu te atang khanin ahh in lo awm ve anih chuanin i mittui te i rilru huahna te ka hrethiam lutuk chiah a ahh i story i thawnthu kha a la zo lo va ahh tun thlengin pathianin i he hnim hunah damna te hriselna te pe che anga ahh pe che a chuvangin beidawng lovin hmalam thlirin ke pen tum hram hram turin ka chah duh bawk chiah a chuan. Nu leh pa nei te kan thian te emaw kan hnathawh pui te emaw kan school kal pui te emaw maw khatiang kan hmuh khanin kan awt em em thin a mahse nu leh pa kan neih loh avangin ih beidawn lova mahni inkhawngaih tlu lovin maw ih-- Kan tuar chhel zual thin a chang chuanin i choice kan neih lo vang khan maw chuvangin i i tuar chhelna te umm i puitlinna te i patlinna te ka theihnghilh lo la chuan rilru hahna a a chang phei chuan rilru hahna a rawn puah chhuah chang te awm a ka tih chang lai ka tih chang te khanin i zan mute a har em em thin a mittui nen ehh. vawi tam tak kan mu hil a maw chuan christmas te birthday chang te phei chuan in nghah hlela hnek in rilru a hah thin a lung a leng zual thin a ni chutiang kan rilru nat na leh kan rilru hah na te kha min ti chhe tu leh min pawt thla tu ni lo in min tung ding tu leh min ti min ti chak tu zawk atan kan awm pawh atan khan hmang zawk ila. ih tih kha ka rawn sawi duh bawk a ni. Chuan nu leh pa thlazar hnuaia i ṭhang lian lova harsatna tam tak i tawh i tawk a nih chuanin heng te hi i lo hriat a, umm i lo ṭangkaipui ngei ka beisei. A pakhatnaah chuanin kan bul ṭanna te hniam hle in te hle mahse mi hlawhtling leh mi puitling tak i la ni thei a ni. Ri theihna aṭanga. Seilian i nihna khan i hlut ziat i danglam lo va. Nu leh pa karah Seilian lo harsatna tam tak tawk mah la chhel taka tun thlenga i la awm hi khanin mi entawntlak i ni thei a ni tih kha theihnghilh lo la. Kan hring nun te hi lehkhabu ang mai a ni a, kan vawi ni thlengin dam tha a ni chhuak engmawi kan hmuh te khanin kan story a zo lova, kan story te kan ziak nawn thei a, chuvangin kan chhunzawm thei a ni tih kha theihnghilh lovin. hre reng bawk ila, retheihna harsatna te hian rilru hausakna min petu ah an lo chang zawk thei a ni. Chuan chelna tih hianin kan tlu ngai lo tihna lovin tihna ni lovin vawi tam tak kan tlu a mahse kan tho leh thin a ni tih hi ih a ni zawk a. Khami kha mi chak leh mi chhel tak nun chu an lo ni zawk a, chuan ah mi rethei pa hmei nu hmei maw fate ni vang khan i hlutna kha a. tlem bik chuang lo tih kha theihnghilh loh la, he laiah hianin i hlu a, Pathianin dam a dam chhan nei turin a dah che a, khami i nangmah i hlu em em a ni tih kha theihnghilh loh la, mahni inngaitluam tak ni siin maw Pathian Pathian chungah i hlu em em a ni tih kha theihnghilh loh la. Hetiang story tete ka rawn share hi mi relate tu tein lo awm takin tih leh hlawkpui tu tein lo awm takin tia rawn share ve ka ni a, chuan a chip chiar zawkin nakinah pawh ka rawn dah leh anga in lo thlir peih chuan maw chuan na nichina ka sawi tawng khanin i story te hian midangte a live up thei a ni tih thei nghilh lo la. mi beidawng te tan beiseina thlentu a ni thei a, chuvangin i story te hi hriat hreh lovin mi dang te tan malsawmna a lo ni thei a nih tih kha hre reng bawk la, a lo ni thei a ni. Kei pawh tuna ka story tlema zawng ka lo share zeuh zeuh thin hi mi dang hlawkpuina a lo ni ka beiseia rawn share ve ka ni a, chuvangin nakinah pawh. Share tawn tawn anga rilru hahna te kan pal tlang dun zel dawn nia u aw. Chuan a tawp ber atan ka rawn sawi duh chu ka nu nen hianin kum sawm hnih lai kan inhmu tawh lova ka pa in. Ka pan min boral sanna, ka tleirawl te ta lai atangin min boral san a, chuan ka nu nen pawh kum rei tak sawmhnih chuang lai kan inhmu tawh lo va, aaa chuvangin lo va kar leh ah hianin kan va zin dawn a, chuang chuvang te chuanin ih chung te pawh chu ka rawn ti lang leh dawn nia, a nih leh kha ti zawng kha lo ni se, nakinah next video ah ka inhmu leh theuh dawn neuh aw, inchungah ka lawm e, pa pai.